Amoso jowinjo mar Golden Voice, ageno ni un makare kamoro amora ma untiere. Jumbe mogundho chien kanyo, ne waloso kuom kweche mane otenore kod joma mine, kendo ne wasingo ni jumani ne wabiro kelonu kweche ma otenore kod joma chwo. Wayudo ni ndalo machon, joma chwo ne ok odak mana bal. Ne nitiere gigo ma gin bende ne ok onengo gitim. Odiochieng' ma kawuono, wantiere kae kod jaduong' Kennedy kod jaduong' Alo. Machiegni ura ahinya. Jaduong' Kennedy kachako kodi, lernwa ni to gin chike mage mane otenore kod joma chwo? Chike mane rito nyithindo ma yawuoyi moso nyithindo mane okasegike weche sa adole e sa thinne ne mine gi ne keto gi joma chon ne ok napa napa nyithindo ma chwo raoyi raoyi nikech ne nyalo inyo tekogi mag joma chwo. Koro kane gisebiro e weche mag diere ka To nyithindo ma yawuoyi ne jodongo puonjo bedo kodgi machiegni. Ne ok dwa ni gisiko e jikon gi mine gi nikech joma mine kubedo kata ka tedo to ne ginyalo bedo koro nyathini ok dwa ni neno nyalo pok oneno dugu min gi koro jodongo ne ketogi machiegni kodgi ne budho abudha kod koro kata gisechiemo to ne gichiemo gi jodongo kama gintiere mondo mi nyathi ma wuoyi ne nyalo dongo gi paro maliw. Erokamano ahinya Jaduong' Kennedy. Jaduong' Alo, in bende lernwa ni to chike mage ma ne tayo joma chwo kata yawuoyi? Eh, wuoyi ka nosenyuole to nitie kinde ma kopo nochopo koro ok obed machiegni gi min-gi tidhi e duol. duonie kama koro gigoye mbaka kar kanyo jaduong' samoro jaduong' moro biro koro gipuonjore wuoyini be koro winjo kama koro chike nitie chike maritogi kaka joma chuo mondo mi kech en bende chiemo nobed ng'ama duong' to ne ok onyal yudo magi nikech ne onge skul skul mane ji some ne en na duol kar kae. Jaduong' Alo, ero lidhnwa ni e duol kar kae endi, ne ipuonje ang'o gini? Duol kar ka ema nipuonje ng'ama dichuo kata kaka onyalo rito dala kata kaka onyalo rito kiye. Ere kaka ni na ofwenyo ni ne onego bed ni orito kiye? Nong'e ni ng'ama dichuo ema rito kiye. Koro ikelo ne chiemo, ikelo ne baba gi chiemo, wuon mare chiemo e duol ka. To nyithindo moko mane jonyuolgi onge kod chiemo biro chiemo kar kanyo. Ma achiel kuom kama nipuonje kaka rito joma kiye. Mondo ka chieng' moro odong', kata ka chieng' moro oyudo gimoro, to oyudo kaka opogo kod jowetegi. Achiel kuom gik ma nipuonje kar kanyo, weche ma nipuonjogi, nipuonjogi ni eh, unyalo bedo kata nyithindo abich e ot, to lwetu ok rom, to nyathi matin ema samora lwete ber. Koro ninyisogo ni ok onego opur kata ne lwete ber kamano kowadgi maduong' pok opuro. Ne gigeng'o gimoro miluongo ni wuoro, ne gigeng'o gimoro miluongo ni achaya mondo kik gichare e anyuola achiel. Ma e kama ne luor wuokie. Ariyo bende gima ne miyo ji bedo e duol, ne ji bedo e duol ka ifwenyo godo nyathi ma jamima. Jamima en ng'at ma ok ohero mondo ng'ato ocham gire to kata kapo ni ji chamo, ifwenyogo bende kaka orikni. Samoro odwa mondo odhi mapiyo piyo, koro kar kae ma jodongo nyisogo gik monego otim, ang'o momiyo ne ok odwa mondo obed jamima? Kobedo jamima, To koyudo matin, ok obi dwaro mondo nyathi kich oyudi. To ka ok en ka ka koro onge ka ok en jamima to moyudo mapino nyaka opog kod jowetene opog jok ne jok modong'. Ma bende kama nipuonjogie eh, kata kaka ginyalo ritore e ngimagi. Wuoyi kane osebedo maduong' makoro oseko ng'eyo joma nyiri. Ne ok yiene mondo odonj ei ot od wuon mare kor korachiena. Nidwa ni kodonjo to ogigi oko nikech koa chande koro mano kor wuon mare mar siri gi min mare. To bende joma chon ne onge gi lewni moko ma, ma, ma, ma ne girwako. Odok yudo wuon mare ka niduk oko ot kuno. Koro ninyisogo yore mag ritruok gi chike monego bed ni oritorego. Jaduong' Kennedy ka duogo iri, wayudo ni chon ne nitiere lemo ahinya ahinya e gweno mane joma mine ok onengo cham. Bende chik ailani ne nitiere kor joma chuo. Kaka adundo ne ok inyal telo e lweti ma kitero lweti adundo, adundo ne en chiemb jaduong' to gi sundo. Thuondo gin lemo mane owene jodongo. Nicham nyithindni wan kaka wan ni imiyo wang'udi, to gi buomb, to gi ng'et. Koro ng'et ka ne nitiere oboho, oboho kobedo e ng'et kanyo mane ikwongo iketo ni nibilo. Ma obohono ne ikwongo iketi mondo oket dhogi obed mayom ma kata ka koro gik to inyalo chiemo maber. Mano e kaka ne chiemo ne chalo. To ka koro ne biro kata e weche mag rech, ka koro ne ipogo rech, Kwa joma tindo ne ojamiwa kaka kor rech nikech ne ok dwa mondo omi icham wich ne kudho ng'enye to gi ka chien ne ok ber ahinya yipcha ne ok ber koro ka kor rech ema ne miyo watwa chamo. Jaduong' Alo, wayudo ni nyithindo ma nyiri ka nosekendgi to kane giduogo dalagi to ne wayudo ni nitiere gigo ma ne ok onego gitim. Kuom ranyisi, migogo ne ok oyie ne pono olemo, dhi e puodho kod weche machal kamago. Bende nitiere gigo ma ne wuoyi mosekendo bende ne ok oyiene timo. Nyathi ma wuoyi Ka nosekendo, nitie gik ma ne ok onego bed notimo, ma nyaka sani pod ok ber ahinya mar mondo mi otim. Achiel, donjo e od min mare tok sa mowinjore, chiewo min mare ka min mare osekonindo. Ok onego otim mano. Kane pok okendo to osebedo wuoyi motegno ni ikawo ne chiemo tiketo ne agola oko. Ot udi machon nigero ot kae to odni nitie kamoro ne agola. Agola ni kama ne ing'awo ne chiemo ma ok onyal yawo dhoot madonjo ot maduong' madonjo kata kor budho. ka ne janyuolne osekonde ni kane obiro to oyudo chiembe agola kuno. Koro ne idwa ni kosekendo ok ochop e od min mare sama odeko nikech eh, orom gi wuon. Koro kopo ni onyalo yudo ka wuon mare jonie ke- kar e ng'ango gi min mare ka wang' odok kode ma ne nyalo kelo ne koyo. Koro miyo magi gin gin gik ma nyaka ne rit kabisa. Ei dalagi kar ka, nitiere ok noyiene donjo dhi e tok od min mare gokinyi nikech min mare kowuok odhi olo pi odok yudo min mare kuno endo duk koro nidwa ni ka e simba kucho onde en bende kowuok gokinyi kokwongo riwo mna toe kuno bende nidwa ni kopono okinyi kowuok to odhi puodho mondo kata ka wang' min mare ochiew gi bang'e min mare koro wuok joma chon ne onge lewni ne gin naga bola e ang'uola ema ibolo koro onyalo neno min mare duok ni dwa ni seche duto ka en e dala ka obedo ng'ama oritore onge gimoro amora motimo marach manyalo chwanye gi min kata gi wuon nikech ng'ama duong' ne ok onego bed ni kata wuon mare ok onego bed ni oneno duong' Ok onego bed ni oneno kata kama wuon mare luokore nikech wuon mare koro gi chal ka gima giromre godo. Ma ne luor makende. Ma emomiyo ne dwaro kata bungu mane wuon mare dhi oko ok odhiye. Be ne ok onyal dhi oko tok dalagi nikech idwa ni kodhi oko chon ne onge choo. ne ji dhi adhi e bungu to bungu manyalo dhiye ma bungu man gi yo karangach to wuon mare dhi bungu ma tok pacho mondo kik riwre ma endi kama ne kelo luoro Mopogore gi mano, jaduong' Kennedy bende nitiere higa moro mane kogik to nyathi ma wuoyi ne ok onego donjie kachiend min mare. wuoyi ka nosegik tok higni chutho ne niwacho ni ka dole ochakore to ning'i ineno ni kogok higni apar gariyo apar gadek apar gang'wen kanyo ne nyathi ma wuoyi osechako neno magalagala koro ne ok dwa ni gidonjo korka chiena mar min gi tiyudo ka minu samoro olwokore odwa rwakore tipok e bwok gine kamano koro ne ok dwa ni gibed expose ahinya kuom minegi koro ne iketogi ni ka seginde ne iketogi e simba to kane simba onge dalano to ne iketogi joma chuo ne nindoga e jikon ne ok dwar ni mondo ginind gi minegi machiegni nikech ne nyalo miyogi gibed gi neno moro magalagala mano ni iketo luor mondo mi nyathi ong'e malong'o ni kata muma owacho ni luor meru luor koro ok en luor mana mar ni ok inyal yanyo mino kinya kata dug mino ne chik ok oywaro mondo mi ibed go machiegni erokamano ahinya jaduong' jawinjona jodongo oleronwa kanyo kweche mane otenore kod joma chwo to e nonrona afwenyo ni joma chwo ne onge dondi dondi mathoth kaka joma mine. Erouru kamano ahinya jodongo kuom kawo kinde maru mar loso kodwa kendo mar miyo waler kuonde mabet ka wiwa nosewilgo. Johera marwa watudre uru juma manyien kama wabiro medo tiegore mathoth. Ne joma winjowa mokwongo warwakou ahinya kendo kik ukal ma ok usubscribe e chanendwa. Jogo ma nigi penjo, medo kata golo, unyalo konowa piny e comment section kanyo kata bende unyalo yudowa e mbui ka Facebook, Instagram kod